Hello guys ah bon bini welcome welcome back to tea with vee bon bini guys mi tabata un tiki off for di e channel ki pasobra bo girl tabata na fucking Spaña living her best life living her manifestations dus awor deki nos ta e back antora mi ker a kuminsá e video ki anto mi ker a spliká mi ker a share ekoki ku bosnan ku ta algu ku mi ta kere ku a impactá mi hopi ora ku mi tabata na Europa i tambe a na Spaña pasobra ain mi ta na Europa anto bra mi ta sinti ku ta algo ku a gon kambia mi bida totalmente anto lokual ku ta hasi ku manera mi ta manifest òf mi ta haña e kosnan ku mi kier asina lihé anto esaki ta buta poder den bo desishon buta fe den bo desishon buta poder den bo palabra si bo ta bai bisa ku bo ta bai hasi algo anto bo no hasié. Honey, what are we doing? What are we doing? Bo ta self-sabotaging bo mes. Kada rato ku bo bisa bo mes bo ta bai hasi algu, anto bo end up no hasié, bo ta kreando mas deskonfiansa den bo mes. Anto entre mas deskonfiansa bo krea den bo mes, ménos bo ta bai kuminsá konfia den bo mes, ménos bo ta bai konfia den bo abilidat pa hasi kosnan, ménos, mas trust issues bo ta bai tin den bo mes. Anto bo ta bai tin ménos seguridat den bo mes. Pasobra tur esei ta gelenk ku kon gret bo ta sinti di bo mes, kon kapasitat bo ta kere ku bo ta pa hasi kosnan ku bo ta hasi, kon kon hopi fe òf konfiansa bo tin den bo mes pa hasi e kosnan ku di bera bo ke hasi. P'esei e ta manera un big error, p'esei e ta un big error ora ku. Bo bisa bo ta bai hasi algo anto bo end up ta no hasiele pasobra bo ta krea no mas di e deskonfiansa ei den bo mes. Anto ta des es ora ku bo end up ta hasi e kosnan ku bo ta hasi bo no ta bai sinti bon den bo mes pasobra di tur e biahanan ku bo a faya bo mes. Anto p'esei bo tin ku bota poder den bo palabra. Si bo ta bisa ku bo ta bai hasi algo, hasiele. Para trai bo ko. Hasi lokual ku bo tin ku hasi. No bisa bo ta bai hasi un ko anto bo ta end up ta hasi ninkoño pasobra. Ke ku bo ta hasiendo? Bo ta kreando mas trust issue den bo mes, bo ta kreando mas deskonfiansa den bo mes, bo ta kreando mas e abilidat ku bo no ta konfia bo mes pa hasi e kosnan ku di bera bo tin ku hasi. So, bo tin ku bota poder den bo palabra. So, al final di dia, bo subconscious semper ta skuchando ke ku bo ta bisa, ke ku bo ta bisa bo ta bai hasi, ke ku bo no ta hasi, e excusesnan ku bo ta bisa bo mes, e procrastinations nan ku bo ta bisa bo mes. Anto, si bo bisa bo mes. Bo ta bai hasi algu? Anto di ripente bo mente ta kuminsá pensa e posibilidatnan, Pakiko bo no por hasié òf kiko ta hasié difísil òf kiko ta hasié imposibel? Mi mester pa bo sa ku esei ta un storia. Esei ta un frikin storia. Pasobra hopi bes nos mente ta, hopi bes no, factual, nos mente ta diseñá pa protehá nos mes di e kosnan ku ta uncomfortable òf ku e no por wak. Anto ora kiko ta pasa ta ku ora ku bo bisa bo ta bai hasi algu anto bo end up ta no hasiele òf ora bo bisa bo ta bai hasi algu anto bo mente kuminsá pensa e posibilidatnan ku bo no por hasiel ta pasobra bo mente ta purbando di protehá bo mes pasobra bo ta drenta anto un teritorio ku e no konosé. Dus e ta pensa ku Mi tin ku protehá, mi tin ku protehá bo dor di esaki, pasobra mi no sa kico esaki ta, mi no sa kico pa spera di e situacion ki. Dus e rei ta bai kuminsá bombardiá bo ku e ideanan òf e storianan pakico bo no por hasi alí, pasobra e ta purbando di protehá bo mes. Pero bo tin ku push tru esei, pastora hopi bes ora ku, mane, nos tur tin miedu di hasi kosnan ku nos no yegi hasi. Si bo tin un idea of bo tin un business of bo tin algo cu bo ke haci, zoizo bo mente ta bai bisa bo tur e motibonan pakico no ta posibel, pasobra e tin miedo, e no sa den ki territorio e ta bai drenta, dus e ta purbando di proteha bo mes. Nos mente ta diseña pa proteha nos. Nos mente ta diseña pa biba den survival mode. Anto e koki ta un system cu e tin di. Siklos di dekada pasó fo e momentu ku nos tabata monkeys, ora ku nos tabata makako, si, si, si, e temponan, ora ku nos tabata bibando den un mundu kaminda ku nos tabata biba den salvahe, anto nos mester a fucking kore den un leon pa survive nos mes. Kiko ta pasa? Tur esei ta kosnan ku nos mente a kuminsá adaptá òf a inkorporá pa asina yuda nos proteha nos mes ku ora nos ta den un mane dangerous situation. Anto hopi bes trauma tambe ta hasi esei. Ooh girl esei ta un video pa otro dia. Pero trauma tambe ta hasi esei. Dus ora kiko ta pasa ora ku bo tin un idea of bo tin algo ku bo ke hasi anto bo disidi bo bisa ku bo ta bai hasi'e para trai bo ko anto hasi'e pasobra bo tin ku Challenge bo mes anto challenge bo mente pa break through that. Dus bo tin ku puta poder den bo palabra. Kada rato ku ban ban bisa ami a disidi ku gr. Factual ami a disidi ku mi no ta bai huma mas. Mi no ta huma mas. Mi tin sesenta i un dia sin huma baby aah! Nos ta selebrá. Antabe kiko ta pasa ami a bota poder den e desishon. Mi a disidi ku stale manera ami no ta bai huma mas. Wak mi por mustra boso nan. Mami mi wak si koki. Wak! Eina e ta sesenta i un dia no smoking baby ya bo sa ki wid e tin dus ora ku mi disidi mi ta prefera huma wid of mi ta prefera risibi tres mil euro pa ruma kual di nan ta kombini mi dus kada rato kiko mi hasi mi trek mi mente na pensa ku si mi no huma wid mi ta bai risibi tres mil euro pa luna si mi huma wid mi ta perde tres mil euro pa luna. Dus esei tabata un di e benefisionan ku mi tabata tin. E otro benefisio ku mi a skibi tabata ta kon esei ta bai yuda mi salud, kon e ta bai yuda mi memoria, kon hopi plaka mi ta bai spar. Pastora, e no ta un cheap hobby, honey. E no ta un cheap hobby. Kon hopi plaka mi ta bai spar. Anto bra, kon hopi e ta bai yuda mi mente, mi kurpa, e benefisionan ku ta bai trese na mi kurpa. Like, mi a letterlijk sinta. Kibi kada un di e detayenan ki. Anto, e motibu pakiko mi ta bisa bo nan sinta skibie pasino, pas asina bo por visualize mas mihó i bo por wak e vishon mas mihó. Pasobra e ta fásil pa bisa esei, anto fásil pa pensa, ah e ta bon pa mi salud. Pero tentashon ta tur kaminda. Tur kaminda tin tentashon. Ami ta biba na Hulanda dje. I abo sa, Hulanda Ki banda nan ta free for all everybody be smoking honey ora ku bo bai riba kaya holo ta dal bo dushi pero bo tin ku sinta pensa tres mil euro of weed anto ki banda nos ta gusta plaka so tres mil euro it is entonces asina bo ta yuda bo mes disiplina bo mes i bo ta poder den bo decision bo ta poder i fe den lokual ku bo ker pakiko bo ta siente koki. Kiko ta e benefisionan ku ta pa e trese? Bu ta un meta pa bo mes. Krea un idea pa bo mes. Mane bo bisa busnan dje ku e wit? E koi tres mil? Mi no sa unda koi henter haya tres mil. Pero bo sa? Mi mente no sa esei. Mi ta lèt i ta lèt tur den universe, baby. Si e pasa òf e no pasa, no ta nada. Paso al final e ohetibo di esaki ta pa yuda mi pa kibra e behavior, e adikshon einan, e pattern einan. Dus ora kada rato ku bo krè bo tuma un desishon, anto e ta un desishon hopi difísil òf e ta un desishon ku ta challenge bo, puntra bo mes, Kiko ta e benefisio ku e desishon ki ta bai trese pa mi? Kiko ta e meta òf e ophetibu ku e desishon ki ta bai trese pa mi? Kon e desishon ki ta bai yuda mi bida den den ki aspekto? Depende kiko e desishon ta, den mi kaso ta òf salú, dus kon e ta bai yuda mi mente, kon e ta bai yuda mi kurpa, Con e ta bay yuda mi cartera pasobra mi ta e spar Bo sa cosnan asina Antora con manera amazing e ta bay ta cu bo ta bay ta un dje hendenan cu por biba aki nan na Europa na Hulanda specifically un lugar caminda cu e tonto aki ta free for all tur hende por huma weed Anto ata abo ta bay ta un dje e unico personanan cu no ta ni huma weed ni huma cigaria Bo sa cuanto placa bo ta bay spar? Esey ta un beneficio. Anto ra kiko ta bay trece pa bo on the long run? Mi ta bay tin mas concentracion, dus mi ta bay por traha mas sèn, mi bay focus riba e cosnan cu di bera ta importante pa mi. Antobra ke e coe tres mil enan cu m'a crea pa mi mes, si e pasa of e no pasa no ta nada, pero mi ta gusta pensa ke e universe ta bay reward mi pa e cosnan cu mi ta haci. Anto si mi keda stabil den mi fucking decision, mi ta bay haña tur locual cu mi kier. Piri! Piri! Dus, esei ta otro. Esei mi kier a share ku bosnan, mi kier djis rekorda bosnan ku tur desishon ku bo tuma ta importante. Bo subconscious, sea bo kere òf nò, ta skuchando bo konstantemente. Dus, si bo disidí algu anto bo al final bo no hasi el e, bo ta proving bo mes ku bo no ta tròst bo mes, ku bo no ta kere den bo mes. Anto bra nos no ta hasi ku e ki banda nan. So, danki pa wak, anto mi ta òf bosnan den e siguiente. Bai!